Aseye nyagifili. Ah, takwina idonjo fio manade ya kigo kata weche mag dhi kama kama ah, dichiel to tap ah.
ah. Era mara diri to siko mumi ya muma dira la vigini pande pande.
Okay, nyiso nena ang'o mori ang'o mori kuom uh, Germany. Dong inti ng'eyo dongo swag. Ang'o mori kuome? Nyisa nena ang'o mori kuome? Iloyo na chuo ma wuonda gi lavu pile to timo na kuna.
Dongo dongo iwinjo kaka Queen osewacho to uamuzi no iwacho nang'o? Iwinjo nang'o kaka Queen owacho no? Inene nang'o? Ayie! Ayie to kara ber. Kiseyie to kara ber. Ah, an aonge wach. Dongo an to an mana kama riwou. Koro Gima iwachono kiseyie to an aonge wach. Makalono debed makalono debed nyaminu mano mano nyaminu. Alo semeji. Yaye odongo apenja kwino to in ok isuya ok ine kata ng'ato alo semeji an alo semeji mok rum. Ai kila ng'ato kata pok ng'ere en ng'ato isebuk ni alo semeji. Wale mana wuoyo. Odongo wachnwa ne gima ihero kuom nyakoni wachnwa ni nang'o maber ni kuom nyakoni mihero. Mama ber na manade. Aha, to moro kendo, moro kendo mihero, minyalo wacho ni hero kuome. Ondisore gi lepe.
Okay, awinji, awinji, awinji. Okay. To odonga neno kiwuotho osiepeni moko ka, okay, Astivo karibu. Mano koth, okoth karibu, machiegni machiegni, Musa nya bedru be filuru atom, filuru atom. Koro okay, Uh, no, no, Javan, Javan, inyalo wacho nang'o ewi nyako ni? Inyalo wacho nang'o ewi nyako ni? Apa ni imbe inene, inene, ting'e ni wane, wane, inyalo wacho nang'o ewi nyako ni?
Nyathini chunyi wendo chunyi chiemo gima mit mobo
Ah, ubo botie kamera, Javan, imbe weche ni liet. Okay. Steve inyalo wacho nang'o? Steve uane, iwacho nang'o ewi nyako ni? Lando ni gi shape ma kirange kowuotho. Mhm.
Ting'e ni nitie gima pod chandwa Queen Okaindi. Akia ni be akia akia ni be inyalo neno nitie gima pod chande.
Milando gi machandi machando dongo. Pache moro nyise ni pok igedo to koro o- Be en ni bwok moro ni odhi nindo kanye? Udhi nindo nang'o nikech oparo ni kuma uninde ung'eny. Udhi nindo nang'o? Ler na nena udhi nindo kanye to udhi nindo nang'o? Michogo wanindo wani ji ariyo. Oh, ah, ka un ji ariyo to sawa, dong' akwino mano to inyalo wacho nang'o? Kun ji ariyo mano ber, mano ber. ah. Nikech ing'e ni hera oting'o weche mang'eny, odongo dong' ing'eyo. Era timo gik moko mopogore opogore to ting'o weche mang'eny bende. Era timo no mi bening'e chokonya. Takwino weche weche ang'o ing'e ni ndalo moko ka winjo ni ywak ywak mang'eny kara to iywago gang'o no? Piman pimna ne jogi ni iywago gang'o no nikech isebedo ka ywak sani ywak gang'o no? Juga ywago ero ke uyo mako kiri. To odongo dakichal ng'a chunye ogonyore maber dakichal ng'a chunye ogonyore ma a Rakichal ng'a chuny ogonyore gi nyakoni Rakichal debed ni in gi wach moro e chunyi koso Akoni weche awinjo ge mabwoga mama. Mm-mm.
kodok korka weche hera to ket weche awinjo bathe nono to kata gima idwaro ni ok bi dhi kodi maber weche hera to ket weche awinjo bathe kosa kwini nya wacho nang'o Awuoro Josem isemi pile Akwino jabayo kuno to dwaraga Weche weche awinjo hmm? Iwinjo puonjuru osiepune oket weche awinjo bathe Ok, koro Odongo hapa ni usewinjo kaka Akwino wacho koro Akwino inyalo nyisowa more about you eh? kaka ichal Mondi iti ang'ono, in tiji mitiyo mi survive godo yani, madang' ng'ato wach nomako tija, itimo ang'ono? Thum donge tija nyako. Ah, oh, ija thum, to thum ni be ber gi joma nyiri adier kata kunene adier. Hmm? Thum ni be ber kod joma nyiri adier. Penyo nangolo.
An aonge wach lakini bober.
Akwino mae tija matiyo.
Jathum ma be ji ochacha ni to Jothum ocha pile wunyasi aya gimomiyo chawaga kata nakia. ni to thum ni odhi kodi nang'o azi ni survive kode nang'o be iloso gimoro i- i- iyudo nang'o yani Process miyuto godo iyuto nang'o? Jopesa ema miela chogo.
Oh, koro through jopesa gi to gigolo gimoro matin matin. To ka ni challenges nitiere. Anyway, nyiswa ne achievements moko wachiel ariyo adek ma thum osemi ikale, yani achievement moro minyalo wacho ni ah, thum omiyo atimo gima kama kama. Omiyo alwora pinje. Other than that, other than that, apart from mano kiketo kando, moro kendo mnyacho ni thum omiyo atimo gima kama mano ok apar nanyalo timo. Ni banjo kata nyono gideyena.
Eh, nyaka debe ti ohero thum. Ah, lakini ok mano ber. Jom, kendo yani group moro mnyacho ake wacho ni romo godo nikech thum. Thumo kata miel gi wuonena.
Ati ati Joketa miel gi kwerena.
ati miel gi kwereni nyaka wuoneni. Apa ni mago en nini iwacho nang'o moko ma odongo wacho ni nitie gik moko ma fununu moko mowinjoge mabwoge apa ni mage fununu ma ne chando odongo koso odongo inyalo wacho nang'o Weche montek. Ya, mage fununu mane chando dongo ma apani nok odwa wacho. Mira na tutugo goda Na toto gombo bendi ng'eyo mano Odongo.
eh, Mos lakini is okay. Is okay. Onge wach.
Apenyo makosa ni kanye nyathi maber
Awinjo ka Queen wacho gimoro kacha cha. Queen iwacho nang'o? Dagi wuo matek. Kae apenjora. Oh, oh, Queen openjo ni obro ng'e nadi ni here. Mejano kane tim jokolele. Oh, tim jokolele, tim josangwenya mano to lera nena. Lera ne tim jokolele, tim josangwenya go to nyiso nang'o? Tim josangwenya manigi mon. Wek tiyo gi dhok moko matamowa. Odongo in bende. Ah! Ok, ler na ne tim jokolele, tim josangwenya go to mar. Josangwenya ma nigi mon, josangwenya to paro. Nyise ane na obiro gina ni. Ah, omiya eri mama.
Ok. Kiromo kode to sawa, anto wayieni. In to ing'e timbe odongo. Ing'e timbe odongo. Bro chopo kucho, bro wuotho. Ipani ja wuotho kode, kama kore yudo di isunga ichuo, di di sunga, di sunga. Jange ngami yere misunga.
Musa inyera ko. Di sunga. Kisungo chuo, we asungi jarana. Oh, okay, okay. Ngami yere misunga. well and good ah, kapingi weche to koro osedhi kaka idwaro to koro oko kachacha nitiere joma bende ng'iyo dongo ni kendo kok itang' to ginyalo mayi godo inyalo nyisogi nang'o Ingamukula uwe Chungano mula Yawa ningamukinyo uwe ni Chungano kinya Ah? enyewe kanyo to watakoma watakoma nyiri gi wang' ni dino negi ah? to ni kama mbaya mbaya yie golo noma okay sawa dongo in kora in mine security tight kuomi ma kok itang'
musa une wakoyo noparo ni dhidhi kaka nokopangi to koro Ineno. Gima duong' afwenyo wuod min okinyo hera remo. Ineno kendi ne pa- nok ung'e ni nyalo bedo kamae. Ha? Okay, sawa onge wach.